Яхшылык бер вакытта да юкка чыкмый, меңе белә кайта. Кылган изге гамәлләребез бушка китми. Меңләгән хәер вә бәрәкәт капкаларын ача. Шуңа күрә игелекнең иң кечкенәсендә ассынмый. Чөнки игелек хак булганга күрә олыдыр. Яхшылыкны ким күрү, Кечкенәлек галәмәте һәм зур ялгышлык. Иң дөресе, кеше үзен кечкенә күрергә, ләкин яхшылыкның һәр төрен олы дип белергә тиеш. Чөнки Аллаһ һәм Аллаһ ризалыгы иң олы нәрсә. Димәк, Аллаһ ризалыгы өчен эшләнгән һәр эш олыдыр, ул кечкенә була алмый. Бүген сезгә иң кечкенә хәерне дә олы дип белгән һәм хәер юлында теләсә нинди авырлыкка сабыр иткән изге кешенең башыннан узганнарын бәян итәрбез. Бергә-бергә карыйк.

Яраларыма бәлзәм, кайгыларыма дәрман табыгыз. Улым, Салихым, ни телисең? Сызлауларыңны ничек басыйк соң? Әйт, улым, зинһар әйт. Ни телисең, шуны эшлим, улым, әйт кенә. Ярдәм итегез миңа, ярдәм итегез, әни. Салих! Салих улым! Китмә улым! Китмә улым! Китмә! Әйт, ничек ярдәм итик сиңа? Безне чарасыз калдырма, улым! Әйт, берәр сүз, җавап бир, улым, китмә! Китмә, китмә, Салих!

Түзәр мәлем калмады, Мөрәвәт. Чара таба алмыйм. Улымның миннән ярдәм сорагандагы халәте күз алдымнан һич китми. Нигә мондый кайгыда ул? Нигә? Белмим, Мөхсин.

Әкренләп өйләнәм бугай. Башта авырак инде ул шулай. Тик кайгырма. Тиздән күнегерсең. Без дә синең кебек идек, яңа укыта башлаган чакларда. Башта шулай инде, бераз ятсынасың. Ләкин эшнең тәмен бер белсәңме, ул чакта теләсә нинди авырлык күңелеңә хуш килер. Укучыңның күзендә аңладым дигән очкын кабынганны күрсәң, бар дөньяңны онытасың, билләхи. Сәләму алейкум, егетләр. Алейкум ассалам, Шөкер абый. Ни хәлләрдә, егетләр? Аллага шөкер, Шөкер абый. Бер көе. Шөкер абый, кәефегез шәптән бүген. Субханалла. Бәйрәмдә ничек куанмыйсың инде, Рәшәт дус? Бүген иртәгә корбаннар чалыныр, ачлар туяр, ятимнәр сөенер. Бу бәйрәмдә бихисап хәерле эшләргә сәбәп булыр, боерган булса. Ah. Монысы нәрсә тагын? Кәефле булуымның икенче сәбәбе. Фаик хаҗи белән күрештек бүген. Тагын бер мәктәп ачарга йөрүебезне ул да ишеткән. Бу изге эшкә хәл кадәр өлеш кертте. 40 мең, шөкер, бу кадәренә дә. Нәрсә? Тагын бер мәктәп ачырга булдыгызмы? Шушы акча беләнме? Ха, яндык биллахи. Яныйк, Вәли дус, яныйк. Син дә янмасаң, мин дә янмасам, ул да янмаса, бу милләт янгыннан ничек исән сау чыгар? Үш кешенең януы белән бу халык котылырмы? Һәр шәһәрдә өч кеше янып кисә, әллә котылмассмы? Бу эш алай бер уңайдан һәркемне манып чыгарга буяу мичкәсе түгел ләбаса. Берәм-берәм кешеләр белән эшләргә кирәк. Безнең котылу аларның котылуына бәйле. Әмма кешеләр күп бит. Барысында кеше иткәнче кызыл кар явар. Синең әллә хаҗга барган кырмыска кыйссасын ишеткәнең юкмы? Бу юлдан үлсәң дә кире кайту юк, дустым. Ә, түр якта калдырсаң була. Әйдә, узыгыз, иптәшләр. Туганнар, озын юллар узар өчен башта беренче адым кирәк. Әлегә сыйныфлар кечкенә, әмма таләп зур. Аллага шөкер, көннән-көн укучылар күбрәк килә. Аларны кире борып булмый. Безгә кичекмәстән яңа мәктәп ачарга кирәк. Сыйныфлар зур, спортзал ашханә ише җирләр киң булырга тиеш. Тиешен тиеш тә. Урын табылса билгеле. Шәһәрдә берничә буш кишәрлек бар барын, әмма беркем дә аларны сиңа миңа бирергә атлыгып тормый шул. Әйтәсе килгәнем, я тау башына саласың мәктәпне,

Урыны да табылыр, акчасы да юнәтелер, боерган булса. Дөрес әйтәсез, абый. Ә, оныта язганмын. Сез әйткәнчә, тирә-яктагы мохтаҗ гаиләләрне үй саен барлап чыктык. Бик яхшы иптәшләр. Чын күрше менә шундый була ул. Мәктәп ачып наданлыкны, ярдәмләшү тойгысын җәеп фәкыйрлекне җиңәрбез Ходай кушса. Әмма илебездә фәкыйрьләр бик күп бит. Син әллә диңгез йолдызы турындагы хикәяне белмисеңме? Бер генә кешене коткарсак та, зур шатлык. Әйдәгез, эшкә тотыныйк булмаса. Рәшат, сез Әхмәт белән, ә без Вали белән җыярбыз тиреләрне. Хәер итеп бирелгән итләрне ияләренә чиста пөхтә итеп җиткерергә кирәк. Күреп торасыз, бик тыгыз эш көтә безне. Тиешлечә башкарып чыгарга язсын. Әйдәгез, эшкә.

Мин синең нишләп уйчанланып йөрүеңне сизәм шикелле. Вәли туган. Беләм. Кеше чит җиргә аяк баскач, туган туфрагын, һавасын, суын сагына инде ул. Әмма күңелдә дөрләгән хисләр, безне монда китергән сәбәпләр турында уйласаң, сагынуың олы куанычка әверелер. Иншаллах, абый. Рәхмәт.

Әнием, хәлләрең ничек? Әйбәт, әйбәт. Минем дә бәйрәмдә сезнең белән буласы килә. Ләкин эшләр күп. Ярар. Ялга кайткач бер иркенләп сөйләшербез әле. Әтигә сәлам әйт. Ярар, әни, сау бул. Икенче атнага тагын шылтыратырмын. Әйбәт кенә торыгыз. Салих! Салих, улым! Алла хакына, ярдәм ит, әти! Бас сызлавымны! Сөйлә, балам! Бөтен барлыгым сиңа! Мин ни эшли алам? Әйт кенә. Бас сызлавымны. Зинхар, ярдәм ит миңа. Ярдәм итегез миңа. Ничек булышым, улым? Әмәлен табарга юл күрсәт. Зинхар, ярдәм итегез. Салих. Салих, улым, тукта, китмә.

Юл хәләкәтеннән бер ай элек бәйләгән идем. Анда салкын булыр. Туңмасын дип теләдем. Әмма өстенә кидерү насыйп булмады. Иртәгә салихсыз беренче бәйрәмебез Мөхсин. Гомере ак кардай пак иде улымның. Туган бер көнен Аллаһ юлына багышлады. Шундый куанып яшисе урынга. Ни хәсрәтле. Нидән Нигә җафа чигә икән, җан кисәгем? Тагын керде төшемә. Түзәр әмәлем калмады инде, акылдан язам ахыры. Нишлик, Мөхсин, нишлик? Ничек җиңеләйтик улыбызның хәлен? Әйт, ничек, сөйлә. Белсәм иде. Бар хәзинәне биреп шуны башкарыр идем. Ул безгә гел шатлык кына китерде. Аны сөендерү безнең бурыч. Шушы мөбарәк бәйрәм хөрмәтенә безгә юл күрсәт. Я Раббым, улыбызның кайгыларын җиңеләйтә күр, я Аллам! Ярдәмеңнән ташлама, Ходаем! Хәй Аллам. Кара инде бу хәлемә. Ни эшем бар минем монда?

Чит ят җирдә хәерле эш эшлим дисең. Өчне очка ялгый алганың юк әле. Үзенә файда китерә алмаган кеше башкаларга нинди изгелек кылсын инде? Батырлык дигән буласың тагын.

Әйдә, Вәли. Башта машинаны алыйк, аннан вакыфта очрашырбыз. Күрешербез.

Иншаллах, Мәрвәт. Дөрес юлда икәнлегебезне күңелдә хисләр раслый. Кара әле, бөтен нәрсә җитәме? Тик бер нәрсә.

Бирегез. Үзем алам. Гел. Аллах кабул итсен. Аллах разы булсын. Рәхмәт, балам. Аллах кабул итсен.

Өч сарык тиресе белән нәрсә эшлисең? Уф, бу ниченче мәртәбә инде? Әйе, Бәйрәмнәр мөбәрәк булсын, балам. Сезнеке дә шулай булсын, тыңлыйм. Балам, бер корбан тиресе бар, шуны бирмәкче идек. Бераз ит тә аерып куйган идек. Башка җиргә бирербез дип тора идек тә, сезгә насыйп булган күрәсең. Аллаһ разый булсын. Адресыгызны әйтсәгез? Җиде илләр мәхәлләсе, диңгез буенда, 12 нче йорт. Җиде илләр дисезме? Туктагыз әле, апа.

Җилиләрдән бер апа. Корбан тиресе белән ит бар. Килеп алыгыз, ди. Бик әйбәт. Әйдә, әзерлән чыгабыз. Ничек инде? Чыннан да барабызмы? Әлбәттә, Вәли. Чакырган җиргә бармыйлар димени? Әмма абый, якын түгел бит. 50 километр ич ул. Аның тиресе бензин бәясен дә капламас. Калыйк монда гына, абый. Син нәрсә сөйлисең, Вәли? Апаң безне хәерле эшкә чакыра. Биргән әйбере аз булса да, нияте олы. Бу эшнең әҗере өчебезгә дә җитәр. Ничек инде? Апа хәер биреп савабын алачак. Без дә аның савапларына сәбәпче булганлыктан, әҗерсез калмабыз. Ә өченчесе? Фәкыйрь бердән тамагын туйдырачак. Икенчедән байның хәерен кабул иткәнгә савап алачак. Күреп торасың, бик саваплы эш, бик. Ләкин юлы бик озын бит. Син ни сөйлисең, Вали? Аллаһ хакына чакырылган җиргә бармаска без кем шул хәтле? Тиз бул адресны алып кил. Юлга чыгабыз.

Ни булды миңа? Әйдә утыр, Вәлидус. Гафу ит, бераз кызыбрак киттем. Ишегебезне каккан һәркемне хозур дип белмәсәк, Аллаһ ризалыгы өчен килгән һәр нәрсәне яхшыга юрап, Ходай нигъмәте дип карамасак, Бу юлны очлап чыгу ай-хай авыр булыр. Әйдә алайса. Бисмиллахи рахмани рахим. Сади, берәр пакетка салсак яхшырак булыр. Кем белә, бәлки иртәгә генә килерләр, бозылмасын. Ярар, хатын, борчылма син. Адрес шушы. Аха, килеп җиттеләр. Итләрне китер. Хәзер. Абый. Вакыттагы кыланышым өчен гафу үтенергә телим сездән. Бер мәлгә нәфсемә бирелеп, монда нишләгәнемне онытып җибәргәнмен.

Корбанны чалмагансыз бит әле. Бүген өлгерә алмадык. Алла хәбирсә иртәгә суябыз. Алайса без иртәгә генә керербез. Яхшырак та булыр. Ләкин безгә сөйләшергә кирәк. Чыннан да вакытыбыз юк шул. Башка вакытта бер керербез әле. Алла хакына керегез инде зинһар. Аллах ризалыгы өчен. Безне борчуга салмагыз.

Без инде иртәдән бирле сезне көтәбез. Рәхмәт инде, өегезгә чакырдыгыз, кунакчыллык күрсәттегез. Ләкин без әле һаман берни дә аңлый алмыйбыз. Безне нигә көттегез? Монда киләсе безне каян белә идегез? Аңлатырга тырышыйм, балам. Бер улым бар иде, укытучы. Сезләр кебек бар көчен куеп, караңгы җирләрне яктыртыр өчен үзен аямас иде. Таҗикстанга укытучы булып китте узган елда.

Сыкрана, сыкрана, ярдәм итегез дип иңрей. Басыгыз сызлауларымны дип ялвара. Кичә күргән төштә Улым, балам. Сызлауларымны басыгыз, әти. Яраларымны бәйләгез. Улым, син сыра, корбаннар шалыйм синең хакыңа. Сора, юлыңа башымны куям. Ләкин әйт, без чарасыз калдырма. Әйт. Көне иртәгә әти. Иртәгә игезгә кадәр үк киләчәк. Хәер юлчыларында минем дәвам. Яраларымны тик шулар гына бәйли ала. Кемнәр соң алар, улым? Кемнәр? Корбанның мәгънәсенә яңадан тормыш өргән ике иманлы күңел, ике фидакарь җан. Хезмәтемне дәвам итегез. Яраларымны шушы хәер белән бәйләгез. Дару шул юлчыларда, дәва алар кулында.

Син әйт, улым, Алла хакына. Кемнәр сез? Ничек баса аласыз улыбызның сызлауларын? Тынычлан, хатыным. Ярар. Э, без бистәдәге вакыфның укытучылары булабыз. Хәер бирүчеләрнең ярдәмнәрен булдыра алганча мохтаҗларга ирештерергә тырышабыз. Тик сезнең кайгыга ничек ярдәм итә алабыз, анысын мин дә белеп бетермим. Бу нинди вакыф соң, балам? Ни белән шөгыльләнә? Вакыфыбыз мәктәп ачып яшьләрне укыта. Ярдәм җыеп, фәкыйрьләрне сөендерә. Әмма мәктәп ачу белән соңгы вакытта кыенлык кичерәләр әле. Ягъни кичерәбез. Таләп зур, әмма мөмкинлекләр чикле. Шәһәр үзәгендә мәктәп өчен урын эзлибез. Әгәр табылса, яшьләрне урам тәэсиреннән коткара алырбыз. Ләкин табылмаса... Димәк, сез укытучылар. Салихым шикелле үк. Шулай. Аллах боерган булса, тагын бик күп салихлар тәрбияләргә багышлады гомеребезне. Салихымның да бердән бер теләге шундый иде. Шул юлдан барып, Буш күңелләргә сезләр шикелле таза орлыклар чәчәргә иде омтылышы. Корбанның мәгънәсенә яңадан тормыш өргән ике иманлы күңел, ике фидакарь җан. Хезмәтемне дәвам итегез. Яраларымны шушы хәер белән бәйләгез. Дару шул юлчыларда. Сәлиханың хыялы иде бу. Бистәдә мәктәп салырга урын эзли идегез шикелле. Әйе, ләкин Шәһәрнең нәкъ үзәгендә бер кишәрлек җирем бар минем. Шунда Салихыма багышлап, ул эшләгән мәктәпкә тиң бер мәктәп салыйк, туганнар. Вакытны да әрәм итмик. Хәзер үк керешик без бу эшкә. Сез сез чынлап әйтәсезме, абый? Әлбәттә. Бинаның беренче катын үзем төзетергә телим. Зинхар, каршы килмәгез бу теләгемә. Андагы укучыларның догалары ярдәмендә улымның итүгеләре дә бетәр дип ышанам. Абый. Аллаһ разый булсын. Иншалла, моннан соң Салих каберендә Тыныч йоклар. Иншаллах, улым. Иншаллах. Искиткеч хәл бит бу, абый. Икеләтә бәйрәм бүген безгә. Хаман ышанып бетә алмыйм. Уйлап кына карагыз. Вәли белән анда бармаган булсагыз, Кара әле син Ходайның рәхмәтенә. Аллаһ теләсә, матдәне мәгънәгә менә шулай әйләндерә дә куя ул. Бер корбан тиресе алабыз дип киткән идек, олы бер мәктәп күтәреп кайттык, шөкер. Әле ярый баргансыз, абый. Син нәрсә сөйлисең, Вәли? Апаң безне хәерле эшкә чакыра. Биргән әйбере аз булса да, нияте олы. Бу эшнең әҗере өчебезгә дә җитәр. Ничек инде? Апа хәер биреп савабын алачак. Без дә аның савапларына сәбәпче булганлыктан, әҗерсез калмабыз. Ә өченчесе? Фәкыйрь бердән тамагын туйдырачак. Икенчедән байның хәерен кабул иткәнгә савап алачак. Күреп торасың, бик саваплы эш, бик. Ләкин юлы бик озын бит.

Ой! Я Раббым, ни булды миңа? Ишегебезне капкан һәр кемне хозур дип белмәсәк, Аллаһ ризалыгы өчен килгән һәр нәрсәне яхшыга юрап, Ходай нигъмәте дип карамасак, бу юлны очлап чыгу ай-хай авыр булыр. Я Рабби, мең-мең шөкер сиңа, безне хәердән аермадың. Рәхмәт сиңа, бәйрәмне монда уздыруны насыйп иткәнең өчен. Улым! Улым! Зур рәхмәт, әти! Рәхмәт, әни! Эй, газиз Алла, рәхмәт яусын! Я Раббым! Тыныш йокла, улым. Тыныш йокла.